Ana, bu ana. Anañız?
Anam da fırında çalışa edi. Beş balam, beş balanı anam, babam kitken soñ baqıp östürdi. Yirmi doquz senesi babam kitti Türkiyege. Şimdi bir.
Anife Ümerova. Anife Ümerova edi. Qayerde yaşay edi olar? Anam ar yaşay ediler. O da bizim malede edi. Tök onıñ evlerini bilmeyim. Qaytaza malesinde edi anam arıñ evleri.
Ümerova Anife. Doğğan yılı aklınızda barmı? Anam doğğan yılı biñ doquz yüz bir senesi.

Fırınları? Fırınları, mana bu, baq, bizni ulısqa kitkende, köpürçik bar, yufaq köpürçik Miltsan, eski Miltsan çıqqanda, oñ qolda üyleri edi, babamların, qart babam üyleri. Sırlı çeşmeni keçken soñ? Sırlı çeşmege barmazdan ögüne. Keçesini yufaq köpürçik bar, bizni yaqqa çıqmaqçın. Çürük suvı? E, çürük suvunıñ köpürçi, o köpürniñ oñ tarafında mından. İçeriden kitkende, Bağsaraydan çıqqanda, oñ qolda olarnıñ evleri edi, o ev turardı da. Anda da fırınları bar edi içerde. Köpürni çeken soñ, cami bar edi yerde. Caminiñ de qarşısında sandalcı Bekir otura edi. Onıñ tübünde balaban-dam-balaban çeşme edi. O suvada mına böyle aqıp tura edi.
Babañız aqqında?
Babam, eto, İbraimov Memedemin edi.
Kimlerden? Men bilmeyim de kimlerden ol babam turetskiy flottan eken vrode. Emcem ağam olar epsi Türkiyedeler. Ama birinen qaber bilmeyim. Babam babam biñ sekiz yüz biñ sekiz yüz yetmiş sekiz senesi eken babam.
Doğma qaydadan azır? Nu doğma endi şaydır da men bilmeyim de o qadar işte babam içün bek anamnı çekiştiriledi netip. Ne qayda aqayıñ dep, onıñ içün bir şey anam bar, bizge aytıp añlatmadılar, biz de yaş edik. Babañıznıñ sözü bilmeysiñiz endi? Azçıq bilem işte. Ne oldı babañıznen, oña ne mağnası? Babam vroyde mında predsedatelsk kolhoz çalışqan, bir yerlerde, Bağsarayda, men toçno bilmeyim, Aq meçitte çalışa edi babam, çalışqan, anda da oturğanmız. Soñ babam, oñıñ arqadaşları başladılar qapama, babam qaçıp ketti. Men de qapardaram, Federiyege galıp bolsam, sizlerni aldarım, dedi. Türkiyede. Soñ pasport şeyi azırlayın, azırlay başlağan Mitirka, soñ babam, başladılar anamnı çağırmağa, qayın qayda, dep. Başladılar anamnı soram, anamdan soramağa.
Ne vaqıt ketti babañız? Babam yigirmi doquz senesi ketti.
Yani Veli İbraimovqa soy degil edim babamız.
Ulavcı aqqında yoq. Bir em sovuqqan soñ tüşti aqlıma, şte babam ayta edi, Veli İbraimov çoq ayta edi, beraber çalışqanlar. Amma naz işlerde çalışsa, bilmeyim. Anam bek qorqa endi, qaç kere alıp gittiler anam. Epimiz ağlay-ağlay, babamız yoq, biz bilmeyik bizden de soradılar, qayda babañ dep. Biz de ifaq bala, bilmeyik dep qutuldıq biz.

Bağsarayda olarnıñ evleri, mına, şimdiçik aytarım, neme, Çıbışnıñ çeşmesini bilesiñ? Bilesiñ, e? Çıbışnıñ çeşmesine ketkende, şeerden çıqıp, anda burulacaqta, oñ tarafta Bağban neme bar edi, cami. O camini yaqtılar. Yaqtılar onı ruslar. Yanğan cami deyildi. Yanğan cami.
Onıñ qarşısında olarnıñ evleri bar edi. Olar çoq yerde oturğanlar, soñ bu, a, oturğan yerleri, znaçit, men tök onı bilecem de, endi Suhti ulitsası edi bizniñki. A, Suhti şeysat bek. E, şeysat şey.
Yani aqayıñızıñ soqağı evi Suhtide edi. Suhti şeysat evi.
Bilesiñizmi ne evi? E, bilem, qaç kere bardıq. Qayerdi o? Cami yanında mı? Mına, Çıbışnı çeşmesi.
Çıqışnı çeşmeniñ doğru ucda kite. Kene oñ, sol qolda kene bir cami daa bar edi. Töpege yol kite. Onıñ yanında sağır Setmer otura edi. Sağır Setmerniñ üstesine doğru kitseñ, mına bile yolğa baqıp turar qapımız. Setmer bizge qonşu edi yaqta. Bu, bu yaqta tikelende, mına, Çıbışnı çeşmesine çıqqan çoñundan töpege bir aralıq kite edi. Oñğa ketemiz.
Yoq, solğa. Solğa, solda da, oñda da eki can bar edi, yedi can bar, mı yuqarıda qaçar can bar edi bizde. Kitesini töpeye tikaran çıqtıq. Volga bilem, İsmihan camisi bar, şundan bir cami. Bu yerde cami bar edi, aşağı çıqta bir cami daa bar edi. Sol tarafta da cami bar edi? Sol tarafta da bar edi, oñ tarafta da bar edi. Sol taraftan töpeye kitkende, Çingeneylik ulitsası bar edi töpede, ana o birinçi tta. Zeynepler otura edi. Onı tında babasınıñ adında. Obşim, onıñ yanında Sağır Setmer otura edi, soñ kite edi, saçaqlar öde biziñ, bizge qarşı. Taş bina bar, taş binanıñ yanında saçaqlar otura edi, taş binanıñ qarşısında biziñ evimiz, Hamıraevkanıñ tübünde eki pencereçik bar, töpesinde pencereleri bar.
Şimdi siz ziyade Haytazanda yaşadıñız. E. Ama Ahayğa çıqqan soñ. Çıqtım Suk deltasına.
Qırq senesi. Qırq senesi.
Aha. Lekin Qırımda yaşağan vaqtınızda, cenkten evel ya da cenk vaqtında bir türlü merasimler, tedbirler, bilmem, dualar, toylar.

Quran.
Quran oquy edi, polnıstü anam Quranı. Başqa ne oquğan edi anam? Başqa bir şey oqumağan.
On altı yaşında qayğa bergenler anam.
On sekiz may gecesi. On sekiz mayıs gecesi sabağa yaqın başladı, qapılar qaqılmaya er yerde. Biz qaynanamdan ekimiz çıqtıq pencereye, ne bar eken, mında bir şey bar şeerniñ içinde dep, başladıq qasevet etmeye. Soñ bir, bir araba keçipti yanımızdan. Reşat, Reşat, qayınım bar edi, Reşat, o Reşat bizge quçradı. Qoşun başladılar, bir şamata canlar parlana, bir aleket bar şeerniñ içinde, on sekiz, saat üçlerde uyansaq, qaynanam, men, biz aşağıda mağazda otura edik, qaynanam töpede, i aqayım ağası Mınaset Hal, Seti İbram, ular da töpede oturalar. Soñ men çıqtım tepeye, anam dey, Fadme, bir şeyler bar balam mında. Anı baqamız, soñ bir bala bir araba keçti, içinde tolu adam. Reşat, Reşat dey, qaynıma qıçıralar. Bizni artına da bir eçki baylağanlar, prestavlâyetse? Bir eçkisi bar baylı arabanıñ artında. Bizni evlerge de mıqayt oluñ dey. Biziñ qonşular işte, uzaqta yaqta Tabatkeran. Soñ uyattıqağam. Tur baq, Setibiram, dedi qaynanam aytıgarıp, bir şey bar balam, şeerniñ içinde, tur baq, dedi. Sizge er şey kerek, dedi, yat yuqlañ, dedi. E, şay diyu, amma kirdi üyüne, gaflet partizan dostu kelgen edi, beraber bazardan qayttılar, bizde qaldılar, oturdılar. Ana, soñ biz anamnan kene pencerede oturamız, baq. Bir daa saat beş edim, ne edi, biziñ qapımız qaqıldı. Tañda, endi tañ atıp başlandı. Qaqıldı qapı, doğru meñ familiyamı ayttılar. Çıqtım men, dedim, qayda baracam men, aqayım armiya aldılar, dedim, eki baladan qayda keteyim men, dedim. Aman ağam çıqtı, soñ aldı, oqudı atnı ellerinen olarnı. O ayttı olarğa, Men partizandan keldim, vseh dedi, pogalonu vseh vısılayım dedi. Ana soñ, al balalarım da çıqıñ dedi. Dayı üyümüz dedi, endi bizimkileri keyin soñ aq yer alınğanda büyük bir adam oturdı bir komutamda menim. Onıñ da aş pişirgen oğlanı bar edi. Olar ekisi bir komutada otura ediler. Daje olar da aytmadı, ya sizni çıqaracaqlar, xozâyka dep. O qadar yardım etti kerşige de, bizge aytmadı o adam daje. Ana soñ Uldağa oña aytqan, Al hazikanıñ bir eki şeylerini qoy urbalarını bir çuvalğa, dep, bir çuvalğa men urbalarımı qoyğan o quvada. Ana, o çuvalnı urbaçıyan alıp ketip, biz aşıqtan qurtardıq soñ. Ana, terlerim şimdi satıp-satıp. Bek qıynaldıq, bek qıynaldıq.
Qaytazan maalesini.
Qaytazan maalesi. Sırrı çeşme. Sırrı çeşme. Doğru. Sen öze bizge barıp çıqasın da bizni çeşme. Nasıl edi onı anlatsanız. Mına Sırrı çeşme da o aytqanım. Ulitsadan çıqqandan soñ buyaqta banya bar edi töpede. Ondan kitedim bizni çeşme, Qaytazan malesiniñ çeşmesine. Biz barıp o Qaytazan malesinen alaydık, tepeden tüşüp bir yerden. Qaytazan malesine tüşkende, yerden Mamdi efendi bar edi, onıñ yanında balaban cami bar edi, camiden tüşedik bir yerge, suvğa, ana Fatmalarnıñ suv yanına. Bir qadı malesi bar edi, bilesiñ qadı malesini, kördiñ? No anda şimdi çeşme yoq, balaban şolası çeşme, üç tane mınavdayıñ çeşmesi bar edi. Çeşmege burulmay edi, aqıp tura edi postoyanno. Şimdi suv yetişmey deyler, qayda kitti bu suvlar, bilmeyim men. Anda bütün sığırlar, atlar kelip suv içerler postoyanno. Onıñ suvu da bek lezzetli edi, biz Çıbırçın çeşmesinden ziyade kelip andan da ala edik suv, çayğa, qaveye dep. Körümcemnen beraber barıp kel edik. Macus duman otura edi Yeçil töpede, son Macus dumandan soñ aşağıda edi Qızıl qaz. istisna etedi. Şimdi o qadim Maresniñ yanında bağda mezarlıq, tatar mezarlığı bar edi. Anda tura qaldı Muhammadın bilen Merin destan etkenler. Yoq. Baştaqınan er afta bara edik. Bir aftada daje dayanamay edik, nice bir afta tolğancıq. Aydı kittik endi Bağsarayğa, evlerini aylana, Han sarayında aylana, qayta kele edik.